Ikinji bap. Adam kim? Indi dostum, mesihileriň Hudaý barada nämä ynanýandyklaryny gysgaça we bölekleýin düşündirenimden soň, men saňa olaryň adam tebigaty barada näme pikir edýändiklerini gürrüň berjek. Adam barada dogry pikir edinmek Hudaýyň hakyky bilimini edinmek ýaly möhümdir. Adamyň kimdigi baradaky biziň düşünjämiz, esasan, Mukaddes Kitapdan alnandyr. Mukaddes Kitabyň iň ilki başynda ýazylan, ýagny haçanda Hudaý gögi we ýeri, ähli ösümlikleri we haýwanlary ýaratmagyny tamamlandan soňra, ol barada, Şeýdip, Hudaý Öz keşbinde ynsany ýaratdy. Hawa, Hudaý ony Öz keşbinde ýaratdy. Olary erkek we aýal edip ýaratdy diýilýär. Bu, elbetde, Hudaýyň bedeniniň bardygyny aňlatmaýar, ýagny adamyň bedenini özüniňkä meňzeş edip ýaradandygyny aňlatmaýar. Dogrusy, bu adamyň Hudaýa ruhy meňzeşlikde ýaradylandygyny aňladýar. Hudaý adama pikirlenmegi üçin aň berdi. Söýmegi üçin ýürek berdi. Ýagşyny ýamandan saýgarar ýaly düşünje berdi. Dogry işleri etmek üçin isleg berdi. Gürläp biler ýaly dil berdi. Hudaý bilen ýakyn gatnaşyk saklar ýaly ruh berdi. Hudaýyň keşbinde ýaradylandygy üçin adam Hudaýy tanap bildi. we Hudaý bilen gatnaşyk saklady. Ol şonuň üçin ýaradylyşda iň ýokary saýyldy. Käbirleriň ýalňyşlyk bilen tassyklaýşy ýaly, adam Hudaý däldir. Emma ol Hudaýa örän ýakyn boldy we bütinleý gowudy, çünki onda hiç hili erbetlik ýokdy. Ol maşyn däldi, çünki Hudaý oňa saýlaw etmäge ukyp bilen isleg berdi. Hudaý adama erkin gulluk berdi. Şeýlelikde, ol öz erkin islegi bilen öz Ýaradyjysyna tabyn bolmagy, Ony söýmäge we gulluk etmäge saýlaw edip bilýärdi. Hudaý bu zeminde ýerleşdiren adamlarynyň Özüniň hakyky çagalary bolmagyny arzuw etdi, Ony edil özleriniň Atasy ýaly söýmeklerini biri-birlerini doganlar ýaly söýmeklerini we ýerde Hudaýyň işini şatlyk bilen ýerine ýetirmeklerini isledi. Bu gün ýer ýüzünde adamlaryň köp dürli jynslary ýaşaýar. Olar deri we dil aýratynlyklary we reňkleri bilen tapawutlanýarlar. Emma olaryň hemmesiniň gany birdir. Olaryň hemmesi bir maşgala degişlidir. we olaryň hemmesi olary ýaradan Hudaý tarapyndan söýülýändir. Emma gynansak-da, Hudaýyň adam üçin islegi başa barmady. Adam öz azatlygyny Hudaýa tabyn bolmak we gulluk etmek islegi hökmünde ulanmagyň deregine, Gelip çykyş kitabynyň ikinji we üçünji baplarynda gürrüň berşi ýaly, adam muny Hudaýa garşy baş galdyrmak üçin ulandy. Hudaý biziň ilkinji ata-enemiz bolan Adam bilen Howa, ýagşyny ýamany saýgaryş agajynyň miwesinden iýmeli däldigini buýruk berdi. Bu agaç Hudaýyň olary ýerleşdiren ýeri bolan Erem bagynyň ortasyndady. Hudaý olara eger olar bitabyn bolup, şol miweden iýseler, olaryň hökman öljekdiklerini aýtdy. Şeýtan ýylan sypatynda baga girdi we how miweden iýmä yrdy. Soňra ol miwäni Adama berdi we ol hem mundan iýdi. Biziň birinji ata-enemiziň bu hereketi ýöne bir ýalňyşlyk, ýagny ýeňilkellelik bilen edilen ýalňyşlyk bolman, eýsem, özleriniň Patyşasy Hudaýa garşy baş galdyrmanyň aňly-huşly hereketidi. Başga sözler bilen aýdanymyzda, olar Hudaý bolmak islediler. Olar Hudaýyň isleginiň mowzugy bolmak islemediler. Muňa derek, olar özleriniň isleýşi ýaly hereket etdiler. Munuň netijesi näme boldy? Hudaý olar bilen gepleşdi. Olara berk käýedi. Olary jebirli dünýäde ýaşamaklary üçin bagdan çykaryp kowdy. Bulardan has beteri, muňa garamazdan Adam we How Hudaý bilen gatnaşygyny ýitirdi. Netijede olar doly üýtgediler. Öňki wagtda olar mukaddes we päkdiler. Indi bolsa, olar ýigrenji boldular. Hudaýa bitabyn bolmazlaryndan öň, olar Hudaýyň ýerine ýetirmeklerini islän ähli zatlaryny ýerine ýetirmegi başardylar. Nämäniň dogrudygyny bilenlerinden soň bolsa, olaryň muny etmäge güýji ýetmedi. Olar gowy zady ýigrenmäge, erbet zady bolsa halamaga başladylar. Hudaýa garşy bu baş galdyrma Mukaddes Kitapda günä diýlip atlandyrylýar we munuň netijesi ölümdir. Adamyň ilkinji günäsiniň bu taryhy biziň üçin örän möhümdir. Çünki mundan biz bu gün adamzadyň ýagdaýyna düşünip bilýäris. Dünýädäki adamlar Adam bilen How ýaly, Hudaýyň olary ýaradan wagtyndakysy ýaly päk we mukaddes däl. Muňa düşünmek üçin başga birlerine seretmek gerek däl. Geliň, öz ýüregimize seredeliň. Biz köplenç nädogry hasaplaýan zadymyzy etmeýärismi? Biz ýalan sözlemek nädogry diýýäris. Emma käte özümiz hakyky däl sözleri aýdýarys. Biz söýginiň ýigrençden gowudygyny bilýäris. Emma nähili ýygy-ýygydan başgalary ýigrenýäris? Näme üçin biz beýle hereket edýäris? Sebäbi biz ilkinji ata-enemizden günäli tebigaty miras aldyk. Olaryň ikisi ýaly biz hem Hudaýa tabyn bolmagy doly islemeýäris we başarmaýarys. Haçan-da bäbek dünýä inende, Ol päk we günäsiz görünýändir. Emma örän tiz ara erbetlik oňa täsir edip başlaýar. Bu edil Dawut pygamberiň öz-özüne aýdyşy ýalydyr. Hakyky, men günäli, dünýä inelim bäri. Günäli men, enem göwresinde galalym bäri. Zebur ellinji bap ýedinji aýat. Şeýlelikde, biz ähli adamlaryň günälidiklerini boýun almak bilen razylaşýarys we Hudaýyň Sözi bilen ylalaşýarys. Munda şeýle beýan edilýär, Ynsan ýüregi ähli zatdan hilegärdir, halys ýoldan çykandyr, oňa kim düşünip biler? Ýermeýa kitaby on ýedinji bap, dokuzynjy aýat. Çünki Isa Mesih şeýle diýdi, Çünki içden, adamyň ýüreginden erbet pikirler, azgynlyk, ogurlyk, ganhorluk, zynahorlyk, açgözlük, ýamanlyk, hile, ahlaksyzlyk, göriplik, sögünç, tekepbirlik we akmaklyk çykýar. Bu erbet zatlaryň ählisi işden çykyp, adamy murdar edýär. Mark ýedinji bap, ýigrimi birinji, ýigrimi üçünji aýatlar. Şeýle hem ähli adamlaryň ýüregini bilýän Hudaý şeýle diýdi, Dogry adam ýok, ýeke biri-de ýok. Rimliler kitaby, üçünji bap, onunjy aýat. Emma bir kadadan çykma bar, ýagny adama garanda has beýik biri bar. Men ol barada soňrak ýazaryn. Indi adamyň ýagdaýy nähili elhenç! Özüniň bitabynlygy arkaly Hudaý bilen gatnaşygyny bozandan soňra, ol çölde heläk boljak ýiten goýun ýalydyr. Hudaýyň hakyky çagasy bolmakdan mahrum bolansoň, Ol Hudaýyň duşmany boldy we günä bilen Şeýtanyň guly boldy. Hudaýyň mukaddes ýolunda ýöremegi başarmandan soň, ol, elbetde, günäde ölüdir. Hudaýyň Adama aýdyşy ýaly, günäniň netijesi bolsa, hem fiziki, hem ruhy taýdan ölümdir.